Inser li milkom jena Dr. Kirkop u mija għandi. Dr. Aġus.
Għalfej qed ngħidulkom li aħna tobba xillum ħankunu qed ngħidulkom xi affarijiet li wis probabbli jista' jkun li intkom segwejtu jew għamiltu u dawn it-trattamenti Mediċi. Ġumma mediċi. Fil-verita għamiltu mal? Ma s-sax nejda. Għalxin, għalxin. Nibdew.
Ġirajt għom dawk li għamlu l-ek tal-wex ġo id-nejk kumbattin. Eh, dik li ġibdu kek, Fil-verita,
meta għamlu testijiet u inti testa għamlu billi tiħu ritrat tal-widna minn ġewwa qabel, Umbat tiħu ritrat tal-widna minn ġewwa wara. Tajjeb, Meta taf li inti jinġibidlek dak isu disgustanti l-għasel, dak fil-verità ma jkunx l-għasel li kellek ġordni imma jkun il-wax ta' xema innifisa għaliex il-ritratti qed juruna li fil-verità ma jkun ġara xejn. Ħela ta' flus. Ħela ta' flus. Bħal ma jkun għamillek minn għamililek. Ikun kun tajulek fudnejk. Veru.
Xaġa oħra illi forsi ġieli provajtu hija dik il-famuża Deep cleanse fejn inti tħallat lumi ma' cayenne pepper ma' maple syrup. Issa, din inti tibda tixroba din mixxiela insomma sħiħa lila biss għal ġranet differenti u tkun, xie tkun qed tagħmel, u ħaġa tkun qed tintela b'zokkor għax il-maple syrup fi ħafna zokkor. U ġismek wara ftit jibda jiġi bżonn dak iż-zokkor il-ħin kollu ġifi jiġi bekk edikt għaz-zokkor. Jiġifieri minn hawn ma nagħtukomx parir li tidħlu għaliha. L-aħjar ħaġa li tagħmel huwa li inti tagħmel sustanzjużi li cruciferous jgħidulhom daw bħal kaboċċi, pastart, eh, brokkoli. Brussel sprout.
Brussel sprout.
L-affarijiet li qabdu kil gas. Vera. Almenu lili. Mm, Almenu lili. Jo vera.
Nutrienti u mimlijin nutrienti. Issa, meta tagħmel dawn il-trattamenti, mm. tittoqgħod ukoll attent fejn tagħmelhom. Tajjeb anka ċertu affarijiet forsi iktar gravi, għaliex hawn il-furbani fix-xogħol. Aħna għandna wieħed.
Iva. Aħna għandna l-furban number one u ħanibatuh fit-toroq tagħna.
Huwa legali li torqod barra f'xi ġnien jew post pubbliku? Le, tista' ħabar l-għażila, firu. Taħseb?
Ma nafx, ma nifhimx. M'għandekx bżonn tkun tifhem kemm ngħid li iva legali, le illegali. U iva la ħassejtek sew għamilt. Sewwa min? Mela.
Legali, my friend. Legali? Legali, 100%.
Eh. Iġviri inti tista' toħroġ barra u torqos fejn trid. Eh, kien hekk nifhimha.
Issa jkun hemm l-avukatu jgħid li kux illegali jew legali dik li għamilt. Mela ħadd iswa l-istorja.
Ejja. Kont tikri lokanda allura biex seħħet mela. l-avukat. Mela illegali, jew oh, illegali. Post pubbliku hija tem sabiex jintuża minn kulħadd. M'hemmx liġi espressament li tgħidlek li l-person tistax joqgħod 24 siegħa kuljum f'dak il-post. Però l-persuna hemm liġijiet oħra li tieħu ħsieb li ma jħammitx barra, li ma jinħasilx barra, illi ma jħallix l-affarijiet tiegħu hemmhekk. Jiġifieri importanti li dik il-persuna li tkun qed tgħixu dak il-ġnien tieħu ħsieb illi tnaddaf warajha U żżomm dak il-ġnien kif sabitu.
U prosit lil Furman number one, issa ħan idħlu f'biċċa xogħol daqsxejn iktar intima. Iva, fil-fatt aħna l-irġiel għandna problema. Għandna problema l-irġiel biss, għax hawn nisa għandhom l-istess problema wkoll. Iż-żib, tajjeb, jiena u ma nafx int, iħobb jinżil. Anka jien, anka jien.
Però hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu. Ħa ħalli f'idi, ħa mmur u ħa neduka lill-poplu fuq iż-żieb. Ma nafx jekk inti għandekx il-problema tiegħi, imma jiena ġieli iż-żieb jinżilli waħdu. Ġieli tiġrilek? Ġieli jinżil l-età? Min ġieli jgħolli jdejh, ejja, min ġieli? Qatt! Ġieli.
Dejjem imniżżel jien. Taf x'inhi?
Taf x'inhi?

jixbidlek suppost it-toxins minn ma' ġismek. Issa, biex murukom kemm ma jaħdmux daw, kif qed tara daw il-peds malli xarbu jiġu suwed, jiġifieri kull m'hemm xi tip ta' chemical reaction u mhumiex veri. Biex nefqu l-flus.
Eżatt. Issa, jeżistu wkoll tip ta' patches jew stickers li daw twaħħilhom mal-mobile u jnaqsulek ir-radiation. Radiation ma jaħdmux. Ma jaħdmux.
L-unika mod, l-unika mod kif inti tneħħi radiations minn mal-mobile eh. huma billi tiksih bil-foil, imma mbagħad ma taqbadx. Ġifieri, ma tasber ma jkollokx mobile. Ma jkollokx reception. Eh, da sekku.
Isma' ħi. Temnu xkull ma taraw hemm barra, ibdu għaraw xkuter ħalli tkunu tafu x'inhi l-verità. Amen.